Gudde Mëtteg. Voilà. Frou Iech ze begréisse fir e klenge Point d'étape, wat eis Zuelen an Neiinfektiounen ugeet iwwert déi lescht Woch, also Réckbléck op déi vergaange Woch. Mir kënne feststellen, dass d'Neiinfektiounen och weiderhi klammen, waren d'lescht Woch, wou mer eise Rendez-vous hei hate, bei 402 Neiinfektiounen op d'Woch gekuckt an dat ass elo eropgaangen entretemps op 684 insgesamt. Dat awer och bei enger Testzuel, déi considerabel eropgaangen ass iwwert déi lescht Woch. Do stounge mer D'lescht Woch nach bei 64.952 Tester an dës Woch si mer ukomm bei 94.031 Tester insgesamt. Wat elo de sougenannten Taux de positivité ugeet, dat heescht den Deel un Tester, déi bei dem ganzen Testen, déi gemat gi sinn, als positiv erauskomm sinn. Deen ass nach wie vor relativ stabel. Dee louch d'lescht Woch bei 0,85 am Schnatt iwwer d'Woch gekuckt an ass fir déi vergaange Woch, elo op déi mer haut zréckkucke, bei 1,08, also liicht méi héich, awer elo net alarmant an d'Lut geschnellt, wéi een dat hätt kënne fäerten. Also eng liicht Steigerung, awer eng duuss, loosse mer emol esou soen. D'Moyenne d'âge vun den Neiinfizéierten ass nach wie vor och niddereg, déi Woch, fir déi Woch wou mer d'lescht Woch de Bilan gemat hu bei 35,9, läit dës Woch bei 35,5. Dir gesitt, et ass also quasi identesch. An den Undeel un Tester, déi. symptomatesch Leit betreffen, dat heescht net Leit, déi elo iergendwéi ugeschriwwe gi sinn iwwer e Large-Scale-Testing, mee déi wierklech en Test gemaach hunn, well se Symptomer haten. Deen Undeel ass héich nach ëmmer. Dee wor beim viregte Bilan bei 63 Prozent an ass elo fir dës Woch, wa mer zréckkucke, bei 65 Prozent. Dir gesitt also och do eng gewësse Stabilitéit. Dann ee Parameter, deen ech ëmmer ganz wichteg fannen, well en eis en Opschloss gëtt iwwert d'Effikassitéit vun dem Service, dee mer maachen am Tracing, dat ass d'Proportioun vun deenen Nei-Infizéierten, déi am Fong geholl schonn a Quarantän sinn, dat heescht, déi schonn eng Kéier identifizéiert waren als e Kontakt. Déi geet och nach liicht erop. Déi luch beim viregte Bilan bei 43 Prozent an ass elo bei 44 Prozent. Dat ass en e groussen Deel. Et muss een ëmmer wëssen, dat si Leit, déi am Fong geholl schonn eigentlech de Virus net méi kënne weiderginn. Wa se sech un d'Quarantän halen, si se schonn an der Isolatioun, soudass mer do schonn Transmissiounsketten gebrach hunn. Et ass wichteg, dat am Hannerkapp ze hunn. Dann och eppes, wat Iech ëmmer interesséiert bei där ganz grousser Zuel un Tester, wéi gesot 94.000, dann 31 op d'lescht Woch gekuckt, wéi vill woren dovunner Large-Scale-Tester? Maja, dat ware 76 Prozent, also dräi Véirel esou ongeféier. An am ëmgedréinte sinn awer just 13 Prozent bei deene Large-Scale-Tester, déi positiv erauskomm sinn. Dat heescht, mir hunn nach ëmmer déi selwecht Tendenz wéi déi viregt Woch, dass e groussen Deel vun de positive Fäll also déi symptomatesch Fäll sinn, déi net onbedéngt aus dem Large-Scale-Testing kommen. Do kommen der wuel eraus, déi eis och erlaben, natierlech hir Kontakter ze identifizéieren. Dat soll d'Effizienz vun deem Ganzen net a Fro stellen, mee et ass awer interessant ze gesi wéi dat opgelagert ass. Dann, wat elo d'Mesure betrefft, déi mer um Lafen hunn, hunn d'lescht Woch 876 Leit isoléiert, dat heescht Leit, déi als positiv getest gi sinn, iwwert eng Ordonnanz an den Isolement gesat. Am Verglach zu der Woch virdrun, do woren dat der 566, dat geet also erop. Dann Quarantänen, d'selwecht, do wore mer beim Fir ech de Bilan op Woch gekuckt bei 1.255, an dat sinn der elo fir dës Woch, déi mer elo am Réckbléck hunn, iwwer 2.000. Do leie mer bei 2.175 Leit, déi a Quarantän gesat gi sinn iwwer eng Ordonnanz am Laf vun der Woch, op déi mer elo zeréckkucken. Vläicht och nach interessant, wat d'Admissiounen an d'Spideeler betrëfft. Dat ass jo eppes, deem mer mat ganz vill Suerg entgéint kucken. Do hu mer Aktivitéit, awer elo näischt direkt Alarmantes. Déi nei Admissiounen, déi a mengen Ae wichteg sinn, déi woren, déi sinn esouguer liicht erofgaangen. Also nei Admissiounen luchen beim viregte Bilan bei 37 op d'Woch gekuckt, während mer dës Woch Just 34 nei Admissiounen haten. Op der Intensivstatioun ass et liicht ëmgedréint, mee do si mer och nach bei ganz klengen Zuelen. Do wore mer bei der viregter Woch bei dräi, wärend mer dës Woch am Schnatt bei fënnef sinn, déi op der Intensivstatioun ukomm sinn. Och d'Moyenne d'âge an den Hospitalisatiounen, net oninteressant, déi läit fir dës Woch elo bei 57. während se bei der Woch virdrun bei 59 louch. Och do gesitt Der, dass mer eng Moyenne d'âge hunn bei den Hospitalisatiounen, déi nettement méi niddreg ass, wéi dat zum Beispill am Mäerz de Fall war. Dat heescht, dat ass eng Tendenz vun enger méi jonker Populatioun, déi mer awer hunn, déi concernéiert ass ewéi am Ufank vun der Pandemie. Wéi gesot, d'Moyenne d'âge vun de positiv Getestenen, ech mengen, déi hat ech virdru scho gesot, déi ass bei 35,5, wärend bei de Leit, déi a Quarantän zur Zäit sinn, hu mer och eng Kéier nogekuckt, do sinn dräi Véirel sinn ënner 45 och. Also och do éischter jonk Populatioun. Da wollt ech iech och enk e kuerzen Topo maachen, wat eis Servicer ugeet. Dir wësst, déi sinn zimmlech strapazéiert, sinn och vill eropgefuer ginn. Mir sinn an der Tracing-Ekipp zur Zäit bei 85 Leit, déi am Asaz sinn. Dann hu mer awer doniewent eis Hotline och op der Cloche d'Or vun der Santé, déi zur Zäit och dee ganze Service ofdecken, wat déi Ufroe si fir Rendez-vousen ze kréien, fir Tester fir déi Leit, déi elo staark getraff waren duerch verschidde Reeserestriktiounen, déi komm sinn, respektiv Konditiounen, déi eben op Deplacementer gesat ginn, wou een e rezenten Test brauch. Do hu mer zur Zäit siwe Leit, déi ginn elo muer normalerweis op zéng erop. A mir sinn och amgaangen, 40 zousätzlech Leit schonn ze preparéiere fir prett ze si fir an den Asaz ze goen, wann dat sollt gebraucht ginn, soudass do am Fong, well dat bei eis e permanente Prozess ass, wou mer hannendrun au fur et à mesure Leit identifizéieren, fir bäizesetzen en cas de besoin, se och deementspriechend ze forméieren an och déi aner ofzeléisen, well mer ganz vill Leit an deem Service hunn, déi mer ganz schnell mobiliséieren aus anere Verwaltungen, wat eng Aart Benevolat och ass, wat zum Deel gemat gëtt. An do ass e Roulement, soudass mer am Fong e permanente Prozess elo lafen hunn, fir déi och ze verstärken, respektiv ze ersetzen. An hinnen och e bësselchen Rou heiansdo ze gonnen. Dat ass e Service, dee 7 Deeg op 7 fonctionnéiert, och bis spéit owes. An dat wäert sech och, wéi et ausgesäit, net an absehbarer Zäit berouegen, mat deenen Zuelen u Kontakter, déi mer am Moment hunn. Da géif ech och vläicht e kuerzen Bilan zéie vu justement deem Service, deen e Samschden en place gesat ginn ass, fir kënne kuerzfristeg en Test unzefroen, fir déi Leit, déi elo an der Situatioun sinn, dass eng Rees, déi geplangt war, net hätt kënne realiséiert ginn, wa se net esou en Test hätten. Do hu mer eng 3.000 Demanten en suspens. Mir hunn awer insgesamt erausginn 1.388 Coden, dat heescht 1.388 Fäll déi traitéiert gi sinn, wou d'Leit en Rendez-vous kritt hunn fir e Rendez-vous. Mir hunn och 819 Refuse geschwat schonn dovunner. Firwat Refuse? Bon, well do deels eebe Leit en Test ugefrot hunn, déi a Länner wëlle reesen, déi awer elo net concernéiert si vun deene Restriktiounen. Ech mengen, dat ass eng Mesure, déi ass geduet gewiescht fir deenen, déi wierklech elo direkt betraff ware vu Länner eben, déi en Test verlaangen, e rezenten Test verlaange fir d'Arees, fir deene Leit kënne schnell zu Hëllef ze kommen an net fir generell déi, déi reesen. Da sinn och Revuen domadder motivéiert, datt net déi néideg Piècen virlouchen. Mir hu schonn verlaangt, datt d'Leit och iergendwou kënnen noweisen, dass wierklech esou eng Rees geplangt war an iergendwéi enger Form. Dat war net ëmmer de Fall. Mir haten elo ganz vill Anstoom op onse Service vu Leit, déi, déi einfach preventiv elo wollten en Test maachen. Dofir wor dës Offer elo dans l'immédiat net geduecht. Si war scho geduet, fir déi opzefänken, déi elo en akute Problem hunn duerch déi nei Ëmstänn, déi komm sinn. Wéi gesot, aktuellement hu mer 3.000 Demanden nach en suspens. Et wäert och sécher net méiglech sinn, jiddwerengem gerecht ze ginn an esou kuerzer Zäit. Dass first come, first served maachen, wat mer kënnen an där kuerzer Zäit. Mee et wäert sécherlech Leit sinn, déi schonn sech mussen da selwer bei engem Labo débrouilléieren, fir vläicht en Test ze kréien oder eng Ordonnance ze kréien. Alles konnte mer elo esou kuerzfristeg net ofdecken. Ech géif och vun dëser Plaz e grousse Merci un d'Chambre de Commerce ginn. Si hunn ons ganz spontan verstäerkt. Och eng Rei Codë sinn elo bei si gaangen, fir dass en déi Leit vun de Betriber, déi zum Beispill Déngschtreese geplangt haten, dass déi kënnen iwwert de Wee vun der Chambre de Commerce ofgewéckelt sinn. Do konnte mer, hat mer eng ganz spontan a gutt Zesummenaarbecht, déi eis dann erlaabt, halt nach méi Demandë kënnen entgéintzehuelen. Ech géif och virop soen, dass dëse Service voraussichtlech elo ka gebucht gi bis Enn des Mounts, a mir wäerte muer am Regierungsrot driwwer diskutéieren an och eng Décisioun huele bis wéini mer dee Service elo oprechtbehalen an a wéi enger Form. Dat ass, esou wéi ech. virdru gesot hunn, eng Mesure, déi an der Urgence geholl ginn ass, well mer awer alleguerten iwwerrascht gi sinn iwwert dee staarken Anstieg vun eisen Zuelen an déi deementspreechend Konsequenzen op verschidden Deplacementer. Dann wollt ech och d'Geleeënheet notzen, op d'Typologie vun eisen Fäll anzegoen. vun den Neiinfektiounen, do och wa mer vu Clustere schwätzen, dat sinn Infektiounshäerden eigentlech, dat ass e Wuert, wat vill gebraucht gëtt. Ech wollt eng Kéier kuerz Iech eng Indikatioun ginn, wat mir dorënner verstinn. Also en Infektiounshäerd ass net elo just en individuelle Fall, mee eppes, wou mer gesinn an eis Richtlinn dofir ass, datt mer vun engem Infektiounshäerd schwätzen, wa mer Méi wéi dräi Leit hunn, déi iwwer 7 Deeg op enger Plaz sech infizéiert hunn. Dat ass esou wéi mir et fir eis intern handhaben. Dat sinn och déi allgemeng Richtlinnen an der Pandemie, déi gëllen. Dat heescht, vun engem Infektiounsherd schwätzt een an esou engem Kontext, wou ee méi wéi dräi Leit huet, eben 7 Deeg an dat ronderëm eng nämmlecht Plaz. Am Moment hu mer insgesamt 33 esou Infektiounshäerden, déi mer identifizéiert hunn no där doten Definitioun. Relativ iwwerschaubar, also mir hunn elo keng esou Superspreader-Evente méi am Moment, wou mer drop schaffen. Déi Infektiounshäerde gi vu dräi Leit, wat dann de Minimum ass, fir iwwerhaapt dovun ze schwätzen, bis zu 16 Leit, also dee gréisste si 16 Leit, dat bleift relativ iwwerschaubar. An mir hunn et och opgedeelt a Kategorien. Ech géif Iech do eng Kéier en Iwwerbléck ginn. Dat heescht, vun deenen 33 Infektiounsherde sinn der 12 nach elo vu Lycéeën oder Schoulen, déi nach aktiv sinn. Dann hu mer 5 am Beräich Santé et Soins. Do sinn och zu dësem Zäitpunkt 3 Maisons de soins derbäi, wou 11 aktiv Infektiounen identifizéiert sinn. Een esou en Häerd am Sportberäich, na eng esou eng Habitatioun, also wou vill Leit op an engem Haus zesumme wunnen, esou eng Colocation oder Cohabitatioun. Do hu mer nach eng dës Woch, wou mer nach drop schaffen, wou déi doten Critèrë lo nach géife gëllen. Am Horesca-Beräich dräi. Dann am Commerce generell een Beräich, Konstruktioun hu mer der sechs an dann nach een am Beräich vun der Industrie an dräi am Secteur Nettoyage et Services. Also Dir gesitt, dat ass relativ verdeelt an insgesamt iwwerschaubar, wat fir eis gutt ass, well déi Clustere gräifbar sinn a mer relativ gutt getraced kruten, wien do alles concernéiert ass. Wat elo d'Ursaach ass, firwat stiechen d'Leit sech un, op wéi eng Aart a Weis, bah, dat bleift nach wie vor dat selwecht. Et ass einfach déi nach ëmmer net wierklech integréiert Geste barrière, gesäit een am Private ganz vill nach ëmmer. Mir hunn dat eng Kéier héichgerechent, mir hunn do elo eng 25 Prozent, wou mer mat Sécherheet kënnen ausmachen, dass et net, et ass wierklech elo am rengen Familljenëmfeld, mee et ass awer och op der Aarbechtsplaz, ass eigentlech ëmmer erëm dat selwecht, wat een erëmfënnt, och wann et an anere Kontexter ass. Zum Beispill hu mer vill Leit, déi sech dann an der Mëttesstonn beim Iessen zesummesëtzen, wou se dann am Laf vum Dag déi Gestes barrières respektéiert hunn a wärend dem Iessen dat dann iergendwou net méi maachen. Et ass a Fahrgemeinschaften, wou ee gesäit, dass d'Disziplin vläicht e bëssen noléisst, wou soss vläicht vill méi systematesch de Mask ugedo ginn ass, wat net méi onbedéngt de Fall ass. An et ass nach wie vor eben, jo, am Kontext vun och klengen Zesummenkünften, net onbedéngt dat riseg grousst, opfällegt, mee dat geet vu klengen Iessen iwwer kleng Partyen, gréisser Partyen, einfach nach wie vor eben dat, wou mer am Moment eis Efforte mat der Sensibilisatioun wierklech verstärkt wëllen drop setzen, fir op alle Pläng un d'Leit erunzekommen, souwuel an de Betriber wéi an der Gesamtbevölkerung, dass mer nach eng Kéier den. drop hischaffen, dass d'Leit wierklech verstinn, firwat d'Geste-barrièren do sinn, dass et wierklech drëms geet ze evitéieren, dass ee vun deem aneren de Virus eriwwergëtt an dass et do wierklech am Fong geholl guer keen Ënnerscheed mécht, wou een ass, ob dat an der Fräizäit ass, op der Aarbecht ass, an der Vakanz ass, hei zu Lëtzebuerg oder am Ausland. Et gëtt just eng Aart a Weis, wéi de Virus weidergeet, dat ass vun deem engen op deen aneren. An dat kënne mer just agedämmt kréien, wa mer dat verstinn an op der ganzer Linn verstinn an dann och esou an eist Liewe mat eriwwerhuelen, op alle Fall esou laang wéi mer dee Kolleg bei eis hunn. Voilà, dat war et vu menger Säit. Just nach och villäicht d'Informatioun, dass mer nach haut och eng Reunioun hu mat der UEL, mat der Union des Entreprises, fir och mat hinnen ze kucken, wéi mer an der Aarbechtswelt eben an sämtlech Secteuren era kënnen besser sensibiliséieren, dat heescht déi ganz Approche vun deene Mesures de sensibilisation besteet doranner, dass mer vläicht méi spezifesch, sektorspezifesch an de Gemengen einfach wierklech méi eng diversifiéiert Kommunikatioun opstellen, net esou en ee Flyer fir jiddwereen, mee iergendwou mat deenen eenzelen Acteure kucke wéi ee kontextspezifesch kann illustréiere wéi een just d'Barrièrë respektéiert an dat eeben och mat all méiglechen Acteuren. Haut, wéi gesot, Rendez-vous an deem Sënn mat der Union des Entreprises nach eng Kéier. Voilà, an da giff ech är Froen entgéinthuelen.
François Aulner fir rtl, Ech wollt froen, Dir hutt jo elo déi Clusteren oder Häerden erwänt, mee Dir nennt eben da just déi vun 3 bis 16, also hei an dësem Fall bis 16 Leit, mee Wann een dat alles zesummerechent mat 33 Häerden, da kënnt ee jo maximal op esou 400 Leit. Dat heescht, de groussen Deel vun den Infektioune ass net an Häerden. Wisou maacht Der net esou eng Kategorisatioun, wéi Israel et gemaach huet, ech weess net, ob Der déi Grafik gesinn hutt, wou een einfach, ganz einfach a Prozenter gesäit, wou all d'Infektioune waren. An Israel war et effektiv och an de Schoulen haaptsächlech, mee och op Evenementer, a Kierchen an esou weider. Wisou maacht Der net esou méi eng prezis Oplëschtung, wou d'Leit da wéissten, okay, do schéngt wierklech de Risiko ze sinn? Also mir schaffen un enger méi standardiséierter Opbereedung. Dat dauert awer nach. Ech schaffen do drunner. Israel, Dir hat mer, mengen ech, net gekuckt. Mer hate vun engem vun Äre Kolleegen eng aner Pist kritt. Ech weess, dass d'Leit op där schaffen. Mir si scho beméit, eppes ze maachen. Wat sënneg, ech wäert mer dat op alle Fall och ukucken, wéi si et opbereet hunn. Et hänkt natierlech ëmmer och vun de Grössenordnungen of. Mir hu ganz vill eenzel Fäll, ganz kleng Zuelen och zum Deel. Mir musse kucken, ab wéini eng Masse critique do ass, fir eeben eng Kategorisatioun lafen ze loossen. Mee sécherlech. Kucken eis dat och gären un, wann dat en e flotte Modell ass fir een kann opbereeden. Mee dass dauert nach e bësselchen. Mir sinn mat där ganzer Well déi elo komm ass iwwerrumpelt ginn an den dat statistescht Erhiewe vun der Typologie ass schonn komplex. Mee d'Ekippe sinn do am gaangen och zesumme mam Statec ze kucken wéi mer dat kënne maachen. Dat. Kéint sinn, datt et nächst Woch scho klappt, mee ech wëll mech elo net wierklech festleeën dann. Huet huet een d'Gefill, datt d'Lycéeën an d'Schoulen, jo do am wou et am meeschte wier, mee bleift et derbäi wat Der des öftere répétéiert hutt, datt et op Privatpartyen ass an op Fester? Jo. Jo, datt den, also de private Kontext ass dat wat d'Leit eis am Moment, also déi déi um Telefon sinn, als Feedback ginn, datt ëmmer erëm dat ass. Wéi gesot, mir huelen dat am Moment mündlech entgéint vun de Servicer. An engem Debriefing, an dat do schaffe mer awer drop, fir effektiv eng Typologie direkt à la base ze erfaassen, déi iergendwou Sënn mécht. Eng Fro nach, da loosse mech d'Kollegen. Ech wollt froen, wéinst de Previsioune vun der Task Force, dass am August, Enn August d'Spideeler riskéieren iwwerrannt ze ginn, ried Dir als Politiker e bëssen d'Situatioun awer als manner alarmant, well Der wësst, dass Der net méi vill Optiounen hutt, fir notamment Lockdowns ze maachen?
Ech probéieren esou sachlech anzeschätzen, wéi et geet. Also een Indicateur si jo d'Spideeler. Ech mengen, Der hat mech héieren d'lescht Woch soen, ech sinn, jo, e bëssen nervös ze gesi wéi et do evoluéiert. Wa mer dat elo kucken, all Kees op déi Woch zréck, gesi mer, datt visiblement awer déi Altersstruktur iergendwou der Saach gutt entgéint ze spille schéint. Mir hunn net wierklech de groussen Ulaf an de Spideeler, wéi een sech en awer elo hätt kënnen erwaarden, wann et wierklech parallel gelaf wär wéi am Mäerz. Hätt u sech elo wierklech missen déi lescht Woch se scho méi missen an de Spideeler doen, soudass mer awer optimistesch sinn, dass mer eventuell scho vläit awer Mesuren hunn, déi gräifen. Mir si jo schonn amgaang ze sensibiliséieren elo säit, ech mengen och säit déi Zuelen eropgaang sinn, sinn d'Leit awer anescht erëm opmierksam ginn op de Virus. Also kann een nach ëmmer dervun ausgoen, Dass mer et awer elo geflaacht nees kréien, ech mengen, dat ass eng realistesch Aschätzung. D'Zenarien, déi gezeechent ginn, sinn an enger Probabilitéitsspart von bis. A mir si schonn zouversichtlech, dass mer iergendwou uewen ukomm sinn an dass et lues a lues erofzitt. Dat heescht, déi Courben, déi mer alleguerte gesinn hu vun der Task Force, Dir rechent net, dass déi sech materialiséieren? Iwwerdreiwen dann d'Virologen?
Nee, also hiren Appell ass, dass mer an enger kritescher Situatioun sinn, an dat si mer ganz kloer. Et muss een ëmmer wëssen, et ass net, et weess een net, wat ënnerwee ass. Dat ass jo dat, wat dee Virus ausmécht. Mir wëssen, mir gesinn ëmmer nëmmen an deem, wat sech weist an den Infektiounen a wat sech weist an de Spideeler, wat virdru geschitt ass. An dat kann een nach net ofschätzen. An ech mengen, hiren Discours war och deen, dass ee sech net wierklech ka festsetzen. Dat kann nach a béid Richtunge goen. An déi Mesuren, déi mer huelen, ass jo och fir justement dee Risiko, deen si unzeechnen, fir dee wierklech anzedämmen. An ech si schonn der Meenung, dass mer mat, dass mer iwwert d'Sensibilisatioun e ganz groussen Impakt kënne kréien, well bei deem, wat mer gesinn, eeben, ech menge wann dat, wat mer héieren, ass, dass d'Gest-barrièren net wierklech verstane sinn, ass mengem Verständnis no de beschten Usaz, wierklech dofir ze suergen, dass se verstane ginn, dass mer do wierklech intensiv elo Moyenen drop setzen, dass dat e ganz gudden Impakt kann hunn. Ech schléissen ech op alle Fall net aus. Dat ass op alle Fall dat, wat mer hoffen. Mir wäerten dat op alle Fall net onprobéiert loossen, wann ee gesäit, dass et an eng aner Richtung geet. Bon, natierlech muss een norüsten, mä iergendwou schéint dat mer e sënnvollen Schrëtt, fir elo emol dorobber ze miséieren.
Merci.
Gudde Mëtteg, Tom Haas, Tageblatt. Ech wollt froen, Dir hutt elo gesot, mir 85 Leit, déi Dir am Tracing hutt, déi sinn amgaangen opgestockt ze ginn. Dir hutt awer och d'lescht Kéier de Sonnden och gesot, datt een déi Officier de la police judiciaire, also déi Leit an der Santé, als esou enger fungéieren. Kënnt Dir eis enke genau erklären, wéi dat, wat déi Leit genau maachen? A well ech mengen, dat ass eppes, wat sech vill Leit dobausse froen, also wéi schaffen déi Leit, wéi ginn déi vir, wéi maachen déi d'Kontrollen a sou weider? Also grondsätzlech hu mer verschidden Aarbechtsschrëtt. Dat eent ass, mir huelen jo d'Information, eis kënnt eran, e Fall ass positiv. Dat si Meldungen, déi mir iwwer d'Laboe kréien. Dann ass eng éischt Linn, déi mat deene Positiven de Kontakt ophëlt, fir eng Aschätzung ze maachen, wéi den de Verlaf vum Virus ass, wou een dat anhält. Da gi Lëschte gemat vun de Kontakten an dat ass eng zweet Ekipp, déi dann déi Telefonater mécht. fir déi Leit eben ze kontaktéieren, déi als Kontakt identifizéiert gi sinn, an da gëtt à la fin de la journée gëtt dat, wat en d'Leit entgéint geholl hunn, iwwer Telefonen iergendwou encodéiert, fir dass mer kënnen déi Liene maache mat Infektiounshäerden eben. Dat heescht, et si verschidde Schrëtt, an deen éischte Schrëtt, den éischte Kontakt mam Infizéierten, dat ass dee wou mer wierklech esou gutt wéi méiglech an esou laang wéi méiglech probéiere wierklech Leit vum Fach awer ze halen, déi eppes kenne vum Virus, vum Verlaf dovunner, fir eng richteg Aschätzung ze maachen, wou den Infektiounsherd och ass a wou ee muss usetzen, fir de Cluster ze definéieren. Mee dat ass schonn e ganz komplexe Service. Ech mengen, et ass scho méi sënnvoll, enker vläicht e Reportage bei si maachen ze goen, fir sech dat enker am Detail unzekucken. Et ass schwéier, dat an dräi Sätz erofzebriechen. Natierlech. Mee déi Leit, déi jo dann an der Quarantän sinn oder am Isolement, déi solle jo dann och do bleiwen. An da gëtt jo eng Kontroll gemaach. An sinn do déi Agente vun der Santé, déi och Amendë kënne schwätzen oder sinn dat, ass dat just d'Police? Wéi genau leeft dat of?
Dir schwätzt elo vun deenen neie Mesuren, déi elo ugeduet sinn. Majo, mir sinn, also eis Leit vun der Santé sinn am Kontakt mat de Leit a Quarantän, wou se reegelméisseg ugeruff ginn, mat gewëssenen Intervallen. Dat ass do, wou mir zum Beispill feststellen, bon, wa Leit net op den Telefon kommen, net u sinn, dann hu mer eng Brigade d'intervention mobile, wou d'Leit op den Terrain fueren. An an esou Kontexter stelle mir da fest, dass beispillsweis eben Persoune wierklech net do sinn. Da gëtt gewaart, da komme se vun der, da gesäit een, dass se zum Beispill schaffe waren, aplaz a Quarantän ze sinn. Wann dann elo dat Gesetz esou sollt gestëmmt ginn, wéi et ugeduet ass, da wär dat zum Beispill e Fall, wou mir awer géifen, genau wéi bei den aneren Amenden, natierlech dann d'Police mat intervenéieren doe wann esou e Fall ass, dass dat säin normale Verlaf gëtt, wou e Procès-verbal gemat gëtt. Dee Procès-verbal kënnt dann. Bei mech als Minister, fir dann eng Amende dee Moment ze huelen. Okay.
Lëtzebuerg huet elo zum Beispill nach relativ niddreg Strofen verglach mat all deenen anere Länner, wann ee géint seng Quarantän-Oplagen. An ech mengen, Däitschland kann een elo zwee Joer an de Prisong kommen, wann een sech dogéint verstéisst. Dat ass natierlech iwwerdriwwen, mee hutt Dir och iwwerluecht, op deem Terrain nach eppes ze maachen?
Well. Da scheiden sech déi Geister. Ech héieren do von bis. Also déi eng fannen, dass se extrem héich sinn, d'Amenden. Mir hunn der jo eng ganz Rei scho geschwat, och bei Leit, déi ebe verzweet, déi zweet schonn derbäi waren, wou dat op 8.000 Euro awer ka goen. No Amoresca denken ech. Jo, kloer, fir Betriber, mee ech mengen och fir Privatleit. Jo, bon, also wéi gesot, dat doten ass déi Forschett, déi mer elo hunn. Ech mengen, dass déi schonn awer de Leit ze bedenke gëtt, wa se déi Sue musse bezuelen. Ech mengen, do muss een elo nach net onbedéngt méi héich schrauwen, ausser mir géife mierken, dass och dat näischt déngt. Mee ech géif just awer gären ënnersträichen, Mir haten eng ganz laang Zäit iwwerhat keng Problemer, dass Leit sech net dru gehalen hunn, un déi Mesuren. Dat ass eréischt méi rezent elo, wou mer esou Fäll gesinn hunn. Dat huet ons och verulost wierklech Strofen ze proposéieren, well et awer Wichteg ass och vun der Symbolik, dass ee ka soen, dat, dat ass verbueden, dat kann och gestrooft ginn. Dat wierkt awer am Prinzip, dass mer do emol och net virun de Won sprangen, wa mer géife gesinn, dass dat wierklech och d'Leit net räsonnéiert, da kann een nach ëmmer kucke fir dat eropzesetzen. Okay, villmools merci.
Rae Kühne vum Radio 9,7. Ech hätt zwou Froen zu de Spideeler. Engersäits, no wéi engem System schaffen d'Doktere bei enger zweeter, méi staarker Well? Gi se do nees a Linnen agedeelt an no Forfaiten, oder wéi leeft do d'Facturatioun erof? Mir wäerten am Prinzip no deem selwechte Modell verfueren wéi elo. Wat elo d'Spideeler selwer ugeet, hu si sech Palieren definéiert fir d'Prise en charge vun de Covid-Patienten, an deem Sënn, dass vill méi kleng stufeweis Palieren elo definéiert sinn. Dat ziilt dorobber aus, dass endlech esou laang wéi méiglech déi normal Aktivitéite sollen um Lafe gehale ginn. An d'Prise en charge vum Covid-Patient parallel fest, also kann oflafen. Dat gëtt dann au fur et à mesure eropgefuer, de Besoinen no. Den, ech, dat ass u sech geplangt fir d'nächst Woch enker méi spezifesch ronderëm de Gesondheetssecteur ze kommuniquéieren, wéi dat ausleet. Mir sinn do nach a Gespréicher, mee esou wéi et ausgesäit, wäerte mer bei deenen Tariffer bleiwen, wéi se elo funktionéiert hunn. Wäerten dat net nach enker nei negociéieren, um un en neien System en place, dat ass dat, wat d'lescht Joer, ech mengen do war och e Communiqué erausgaange fir d'Ligne de garden an de Maisons de soins spezifesch. Dat ass eppes, wat anescht wäert sinn. Do war dat eng ganz gutt Erfahrung, déi mer gemaat hunn. Mir hunn awer en anere Mode de paiement elo do drobber. Mee de Rescht géif ech Iech biede vläicht effektiv op d'nächst Woch ze waarden. Da gi mer enker méi eng komplett Informatioun iwwert de Gesondheetssystem, wéi deen opgestallt wäert ginn. Ech hat nach eng Fro, vläicht ass dat, fält dat doranner, mee Eng Rei Spidieler fuerdere jo och, fir den Normalbetrib kënne virunzehalen, fir do méi Personal ze hunn. Ass dat eppes, wat Der do wëllt diskutéieren, oder hutt Der do schonn eng Äntwert, wou een do drun ass an den Diskussiounen? Mä do si mer och ebe matten an den Diskussiounen dran, an déi erwaarden ech mer, datt déi ofgeschloss sinn, och elo bis nächst Woch. Selbstverständlech, ech mengen, mir hunn och eisen Accord de principe ginn, do kënnt Zousazpersonal. Mat de Schlëssele si mer elo am Gaang ze kucken, wéi dat konkret wäert ausgesinn. Mä dat si Gespréicher, déi elo schonn

L'a dit Monsieur Schmit, le directeur de la santé, est-ce qu'il y a un risque de saturation du système des tests avec une surcharge des labos?
Also e Risiko besteet ëmmer. Et weess een haut net, wat muer kënnt. Stand haut hu mer dat am Grëff. Et war ee Moment, ware mer och wierklech méi alarmistesch. Dat war, ech kann, ech weess dat nach genau, dat ass deen Dag, wou moies op 100 an déi 60 Neiinfektioune waren, wou mer grad eng ganz Equipe nei Leit erageholl hunn, hat ee wierklech d'Gefill, dat do packe mer et net méi. Bon, haut hu mer dat erëm am Grëff. Bis elo, géif ech soen, ass vun der Gestioun d'Saach am grénge Beräich bei eis, mee et kann een näischt ausschlëssen. Ech mengen, Dir wësst, Dir hutt och matkritt, dass och emol iwwert de Weekend Enkpäss bei Laboe waren. Et sinn iwwerall Leit hannendrun. Dat Ganzt muss Hand an Hand fonctionnéieren. Et kann een net verstoppen, dass dat eng ganz ugespaante Situatioun awer dat heiten, och wa mer et am Grëff hunn, wa vill Teste gemat gou'n, da setzt dat viraus, dass d'Laboen an der Capacitéit sinn, dat ze maachen, dass se nokommen. Eise ganze System kann nëmmen fonctionnéieren, wann déi ganz Chaîne de service fonctionnéiert. An dat geet a schnell fonctionnéiert, dat heescht schnell Testresultater, dann e schnelle Contact Tracing hannendru mat enger schneller Isolatioun. Dat. Dat ass en Challenge an, mee dat kréie mer awer. Mir hunn eng gewësse Routine awer scho fir relativ schnell Servicer eropzefueren. Bis elo geet dat.

Sou dat déi Ausso, wou Dir dorop uspillt, dat ass effektiv, dat ass virun enger Woch gewiescht, wou et, wou bei eis wierklech Stress am Service war. Dat huet sech entretemps résorbéiert. Mir haten natierlech, hu mer och e Plang B, dass, wann een, dass, wann een, wann et wierklech ganz akut gëtt, dass mer eis konzentréieren op déi Infizéiert an op Auto-Quarantän eriwwerginn. Dat ass awer nach net esou wäit komm. Et hätt effektiv ee Moment ausgesinn, wéi wann dat misst aktivéiert ginn, ass et awer net. An am Moment hu mer. Dat am Grëff an och zu der Zuel. Ech mengen, et ass eng Schnëttmeng, déi ee gétt. Mir ginn eng Richtlinn. Natierlech si mer ganz frou, wa mer ënner 60 nees sinn, fir dat ze geréieren. Mee et steet a fält alles eigentlech mat der Unzuel u Kontakter. Et ass net déi absolut Zuel u Neiinfizéierten. Ech weess, dass jiddwereen dat nach immens gäre géif héieren, eng Zuel, do drënner geet et, do driwwer geet et net. Mee esou einfach ass et net. Et hänkt wierklech dovun of, wat ronderëm deen Infizéierte geschitt ass. Mir haten och elo Deeg, wou mer eben iwwer 100 Infizierter hunn, da wou mer dat nawell ganz gutt cadréiert kréien. Wa mer natierlech, an dat ass déi grouss Inconnue, wa bemol iwwer Deeg laang Honnerten Neiinfizéierter sinn, déi alleguerten extrem vill Kontakter haten, da geet dat an eng Quantitéit un Traçagen eran, déi schwiereg ze bewältege sinn. Mee dat steet a fält mat der Realitéit an dofir ass et wierklech schwéier auszemaachen, wou d'Limite ass, dass natierlech eng materiell Limite iergendwou, wou ee seet, wann Dausenden an Dausende Kontakten all Dag bäikommen, déi missten tracéiert ginn, dat ass net méi ze maachen. An do hëlleft och, an ech géif dat wierklech gären nach eng Kéier ënnersträichen, eng App wäert dat ni ersetzen. Eng Tracing-App ass jo eppes, wat an, eng dezentral Tracing-App, wéi se hei am Land ewer hat, wa mer eng sollten hunn, dat ass och déi eenzeg, wou mer drop schaffen, fir e Modell wéi den RKI, datt een dat prett hätt, fir et gegebenfalls ze aktivéieren. Dat wäert nimools eise Service, dee mer elo hunn, ersetzen. Dat ass eppes ganz anescht, well jo d'Persoun selwer déi ass, déi iwwerhaat emol eng Démarche mécht, fir sech do erop ze mellen, déi dann agëtt, datt se positiv ass. An dat setzt eng gewëssen Disziplin scho viraus, während mer iwwert dee Service, dee mer elo hunn, un eng ganz aner Kategorie u Leit erukommen an och op eng ganz aner, vill méi effikass Aart a Weis, soudass et net dat eent oder dat anert ass. Mir wäerten dee Service, dee mer en place hunn, esou laang wéi méiglech an esou gutt wéi méiglech oprechthalen an och stäerken. Also, wéi gesot, mir sinn amgaangen, schonn eng nächst Linn hannendrun anzeschaffen. Et huet keen Erfahrenswäerter domadder. Et ass fir eis och nei, esou e Service ze féieren. Dat ass am Ufank erschreckend an da léiert een och domadder eens ginn, kritt een. Setzt ee bäi un Effikassitéit, mee letztendlech wësse mer, wéi wäit een et packt, wa mer déi Kris hei eriwwer hunn.
Et aussi une autre question, parce que vous avez dit que finalement on en saura plus la semaine prochaine par rapport Au système de santé, est-ce que vous savez déjà aujourd'hui si des centres de soins avancés vont rouvrir? Enfin, c'est peut-être pas encore d'actualité.
Stand haut ass dat net geplangt, mee ech mengen, ech hat dat schonn e puermol gesot, déi sinn natierlech prett, wa se gebraucht ginn, wäerte mer se opriiten. Dat gehéiert och eeben zu deem ganzen Ekosystem, wou mer am gaange sinn, Parameteren, dat wäerte mer ofhängeg maache vum Afflux an den Urgencen. Ech mengen, déi CSAen hunn e ganze Koup kënnen opfänken, wat mer ewechgehalen hu vun den normalen Urgencen. Dat monitore mer, mee Stand haut ass dat elo nach net akut. Mee wéi gesot, wann dat sollt de Fall sinn, sinn déi séier, sinn déi séier opgeriicht.
Dernière question, donc la Suisse a placé le Luxembourg comme un pays à risque, quelle est votre réaction?
Jo, dat war previsibel. Ech mengen, all Länner hunn Critère, och den RKI huet seng Critèren gehat. Déi sinn net eréischt bekannt ginn, wou mir Op déi Lëscht komm sinn, déi si bekannt. A soulaang d'Länner just blann no den Neiinfektiounen kucken, ass dat e Problem. Mir kënnen ëmmer nëmmen erëm drop insistéieren, dass dat sécher net den eenzege Krittär ass, deen ee sollt kucken. Dat ass och vun den europäesche Gesondheetsbehörden u sech kloer. Empfuel, datt een net just dat soll kucken, wa Länner awer dat als eenzege Krittär hunn, si mer tributaire dovunner. Also mir kënnen ëmmer nëmmen erëm ënnersträichen, datt eisen Taux de positivité am Verglach ganz niddreg ass am Verglach zu aner Länner, den Taux de mortalité och, wat ganz wichteg Parametere sinn. Mee Fakt ass, datt d'Schwäiz och eng kloer Richtlinn huet, ab wéini se e Land op déi Lëscht setzen, an do fale mer elo drënner.
Peter Fest vum Lëtzebuerger Land. Ech hat d'Geleeënheet den Appel d'offres ze liesen fir déi zweet Phas vum Large Scale Testing. Do fält op, datt zimlech vill ausgeschriwwe soll ginn oder, wann ee sou wëll, zimlech vill outgesourced soll ginn, bis hin zur Gouvernance, op d'mannst zum Deel vun der ganzer Testaktioun. Firwat musst Dir esou vill outsourcen? Dat.
Well dat e risege Projet ass, deen am Fong esou net an d'Activité courante vun engem Ministère erafält. Dee war och an der éischter Phas vum LIH, war jo och grouss Deeler Outgesourced, ech mengen, dat ass eng exzeptionell Situatioun, déi exzeptionell muss géréiert sinn. Ech mengen, d'Léisung wär net, datt mer elo fir esou e Projet an der Dauer géifen d'Staatsbeamten astellen. Ech mengen, do ass dat schonn eng normal Saach, datt een esou e Projet eben, Dir schwätzt den Project Management oder esou un, datt dat ausgelagert gëtt an a professionell Hänn geet. Dat si schonn Ganz grouss Projeten, Dir gesitt de Montant, den Enjeu ass, do muss mer ons schonn Support huelen. Wat net ausschléisst, dass mer och intern mam, alleng mam Pilotage stratégique vum Projet staark gefuerdert wäerte sinn. Et bleiwe jo just esou e bësse méi wéi zwou Wochen, fir datt Leit sech kënne melle fir op deen Appel d'offres. Haalt Dir et bei esou, bei engem Projet, dee esou Komplex ass, esou vast ass, wéi et elo ausgesäit, fir grouss denkbar, datt sech aner Leit mellen, wéi déi, déi schonn aktiv sinn. Jo, et hu sech scho vill renseignéiert, och aus dem Ausland.
An elo déi lëscht Fro, déi ech hätt an deem Kontext, Fir déi éischt Phas vum Large-Scale-Testing, do war no no bëllegem Personal gesicht ginn, ënner anerem a Rumänien, an esouguer fir fir gesondheetsqualifizéiert Aarbechten, wou esou maximal den ënnerthalffache Mindestloun gebuede ginn. Elo mat der en eng zweet Phas vun den Tester fir sechs, siwe Méint. D'Zuel vun den Tester soll ongefähr halbéiert ginn par rapport zum Éischt zur éischter Phas, D'Durée ass wesentlech méi laang an ech stelle mer vir, datt dat, datt dat Ganzt awer personalintensiv ass. No wat fir Personal gëtt elo gesicht? Woumadder rechent Dir do? Also de Krittär fir d'Personal ass kloer, dat muss Fachpersonal sinn, wat hei zu Lëtzebuerg zougelooss ass, fir hei ze exerzéieren. A ënner wéi enge Bedéngungen een déi elo fënnt, dat ass e fräie Marché herno. Mee et ass ganz kloer, datt déi Leit, déi hei Tester maachen, déi hei Akte setzen, datt en déi mussen hei am Land zougelooss sinn, fir dat ze maachen, och deene Krittären entspriechen. Dat heescht, et gëllt dann awer keen, natierlech keng Convention collective oder esou eppes, dat ass den fräie Marché.
Also dat ass, et si jo net d'Spideeler, déi dat maachen. Eng Convention collective gesinn ech kaum. Ech mengen och net, datt d'Laboratoiren déi hu bei sech. Mee dat ass u sech un deem, deen oder deene Laboratoiren, déi dat maachen, sech esou opzestellen, wéi se sech generell hei opstellen, no deene Bedingungen, déi Fir si och gëlle fir hei am Land ze exercéieren. Merci.
Gudde Mëtteg, David Marques fir de Quotidien. Ech hu just eng Prezisiounsfro. Säit e Sonndeg stellen ech mer d'Fro, wat déi nei Abonnementer, Amendementer, pardon, am Privé, an der Sphère privée ubelaangt. Gëtt dat op 10 Restrikt, restriktiv gehalen an doriwwer eraus déi Regel mam 20, mam Sëtzen a sou weider mat deene Konditiounen, dat heescht, ass et restriktiv op 10 an doriwwer eraus geet näischt am Privaten oder ass et ugeduecht, datt eeben déi Regel plus 10 dann och am Private weider ka spillen? Et sinn zwou verschidde Regelen. Dat eent ass am Fong all eng Restriktioun am Private wéi mer se Stand haut net méi hunn, wéi mer se haten an enger éischter Phas am Etat de crise, wou de Besuch doheem eeben limitéiert war. Dat ass eng nei Regel, déi kënnt an dat sinn, Zéng Gäscht, dat heescht de Stot plus e Maximum un zéng Gäscht fir doheem oder am reng privaten. An dann ass déi aner Reegel, dat ass déi, wéi soll ech soen, déi, de gereegelten Oflaf vu Rassemblementer, wou bis elo eebe Virschrëfte waren ab 20, wou gesot gëtt, ab 20 en gros Sëtzuerdnung an Distanz obligatoresch. Do gëtt de Seuil erofgefuer op 10. Dat heescht, déi Prescriptiounen, déi Ufuerderungen, datt dat muss no engem gewëssenen Uerdnungsmuster oflafen, déi gëlle schonn ab 10 Leit. Mee dat sinn zwou verschidde Saachen. Dat eent ass d'Rassemblementer, wou elo Reegele waren ab 20, déi gëllen ab 10 schonn. An et kënnt eng nei Zousazreegel eben am Private, wou d'Unzuel u Gäscht erëm e Plafond kritt, wat mer elo esou net méi haten. Wann ee méi wéi 10 Leit géif invitéieren, da spillen déi Reegele mam Sëtzen oder ass et am Privaten einfach op 10 limitéiert a Punkt? Dat ass op 10 limitéiert a Punkt. A mir recommandéieren natierlech stäerkstens als Santé, datt een dat och net onbedéngt soll ausschöpfen an datt ee generell iwwerall seng Distanzreegele soll observéieren. Dat ass dat eenzegt, wat ech nëmmen ëmmer erëm ka priedegen. dass eigentlech ass Sënn an Zweck net, fir dat elo auszeloten op de Maximum vun deem, wat d'Gesetz virgesäit. Dat soll een einfach bei sech kucken, wéi vill Leit kann ech vernünfteg alueden an deenen trotzdeem e gesécherte Kader bidden, dass se se net ze vill no openee sinn, dass een einfach de Risiko vun der Transmissioun, Gesetz hin oder hier, esou kleng hält wéi méiglech. Et ass awer, fir Är Fro ze beäntweren, effektiv ass et do just eng maximal Zuel an d'Regele sinn doriwwer eraus, wou dann den Agencement, soen ech elo mol, virginn ass. Jo, dann eng Kéier, et deet mer leed, dann de plus zéng, dat gëllt dann ebe just fir d'Rassemblementer ausserhalb vum Privathaushalt oder am Privathaushalt net. Dann, voilà. Gutt, merci.
Laurent Schmit, Reporter.lu, Ech hätt eng Fro, Verständnisfro zu de Schoulen als Cluster. Heescht dat, datt an de Schoulen och eng Ustiechung nogewisen ass tëschent deene Leit vun de Cluster oder ass dat just well se Kontakter an deem Ëmfeld haten. Nee, mir schwätze vun engem Infektiounshäerd oder Cluster, wann Der esou wëllt, wa mer an enger Grupp ebe méi wéi dräi Leit hunn. Wann Der elo an enger Klass méi wéi dräi Kanner hutt iwwert en Zäitraum vu siwen Deeg, déi infizéiert sinn, da gëtt dat bei eis kategoriséiert als e klengen Infektiounshäerd. deen an där Schoul ass, mee wou et genau hierkënnt, dat ka ganz ënnerschiddlech sinn. Dat kënne Kanner sinn, déi sech doheem ugestach hunn an esou weider. Dat huet, dat eent huet näischt mat deem aneren ze dinn. Et ass eng, eng quantitativ Definitioun, well den Term oft gebraucht gëtt, wor et mer wichteg eng Kéier ze, ze soen, wat mir do drënner verstinn. Ab wéini schwätze mer vun engem Infektiounsherd, well wann et eeben méi wéi een, net just elo eenzel Fäll si, mee eeben an engem, Grupp, jo, minimum un dräi Leit eben, ab do schwätzt ee vun engem Häerdpotential, mengen ech mol.
Déi zweet Fro, et war an der Chamber jo gréisser Diskussioune vun de Fraktiounen, datt se net genuch Informatioune vun Iech géife kréien. Elo hutt Der, mengen ech, eng Rei Saache weiderginn. Wéi schätzt Der elo d'Zesummenaarbecht mat de Parteien A vue dass Der jo op hir Zesummenaarbecht ugewise sidd, fir déi Gesetzer ebe lo duerchzekréien.
Si hunn eng Rei Zousaz-Informatioune kritt, déi mer och elo eréischt an där Opbereedung disponibel hunn. Virdrun ass d'Kommunikatioun eben och oft eben mündlech, genau wéi och hei um Pressebriefing, kënnen och net dat deelen, wat mer net hunn. D'Modalisatioune vun der Uni si souwisou ëffentlech zougängeg gewiescht. Wat mer elo maachen, ass, datt mer dat nawell, wann dat dann ëffentlech gëtt, och per Mail dann an d'Chamber eraschécken. Mee fir de Rescht mengen ech, datt awer eng grouss Zefriddenheet do war. Ech hat op alle Fall emol d'Gefill, datt deen Informatiounspak, deen elo un d'Chamber gaange war, kuerzfristeg mat geupdatete Modalisatiounen, An och eben déi Kaarten, déi mer opbereet hunn, ma déi Informatiounen, déi mer och der Press elo lues a lues eben zur Verfügung ginn, dass dat awer schonn zefriddestellend war.
Dann eng lescht Fro. Dir hutt gesot, 13 Prozent, mengen ech, vun de Fäll koumen aus dem Large-Scale-Testing. Wéi vill sinn der do no enker derbäikomm duerch den Tracing vun deene positive Fäll?
Ech kann, also ech hunn se elo net esou opbereet genau, mee am Prinzip am Schnatt meng ech sinn der zwee bis dräi pro Fall, déi nach eng Kéier iwwer den Tracing kommen. Mee dat ass e Schnëttwäert, dee mer aus der allgemenger Constat, wéivill Kontakter huet een, erausrechnen. Mee et ass schonn, et ass scho considerabel, well effektiv, wann ee vum der Effizienz vum Tracing schwätzt, geet jo net just ëm déi positiv Infizéiert, mee och déi, déi een à partir vun deene Leit dann identifizéiert. An da gëtt dat schonn eng aner, eng aner Somm. An dat sinn natierlech Leit, déi preventiv awer écartéiert sinn a wou mer wierklech d'Infektiounsketten op eng ganz preventiv Aart a Weis gebrach kréien.
Annette Welsch vum Wort. Ech hunn eng Fro, wat d'Iwwergangsphas elo ubelaangt, bis Enn August dann deen zweet, déi zweet Phas ufänkt vum, vum, dat ass jo keen large scale testing méi, dat ass jo elo Maschentester oder wéi och ëmmer. Wat genee gëtt do gemaach? Ginn do Leit och erëm ugeschriwwen, esou wéi dat bis elo war, oder, oder fänkt Der schonn un, déi véier Achsen ze fueren, oder wéi gëtt dat? Mir hunn, et ass net wierklech e Lach do dertëschent, et ass eng éischt Phas, kommt en, kënnt op en Enn, déi mer och wierklech evaluéieren. Mir hunn eis Teststrategie, déi, déi ass souwisou ëmmer parallel jo gelaf vun der Santé. Et ass jo net just de Large Scale Test, mee mir hunn eis ganz normal Testcapacitéiten, wou mer mat, mam LNS, mat, mat all de Privatlaboen zesummenschaffen. Déi leeft riit weider iwwert de Summer mat deene Prioritéiten, déi mer ons och elo ginn. Dat de Site deen ass och nees aktivéiert normalerweis ab de Moien. Do wor iergendwou, vläicht gutt dat eran ze ginn, iergendwou e Stopp gesat an der Zäit. Deen dee leeft weider fir d'Rendez-vousen. Mir ginn lues a lues op déi déi véier Achsen souwisou schonn iwwert eis normal Teststrategie iwwer, andeems mer elo och am gaange sinn ze kucken déi Betriber, déi Secteuren déi mer elo gesinn. Dat ass och en Deel vun der Diskussioun elo mat der UEL, ob mer elo schonn ufänken verschidden Betriber méi systematesch ze testen. Mir hunn et lancéiert elo fir de ganze Gesondheetssecteur. Dat sinn Invitatiounen, déi elo schonn erausgaange sinn, an dat kënne mer och relativ fléissend iwwerhuelen duerch eis normal Teststrategie. Also fir d'Leit dobaussen däerf dat elo keen Impakt maachen. Mir wäerten, wann dat nees aktivéiert gëtt, gëtt et vläicht en anere Mode d'inscription oder méi en einfache Mode d'inscription, mee Et ass net, wéi wann elo, et war gëschter och e bëssen d'Impressioun erstellen, wéi wann do elo e Lach wär. Dass ass kee Lach. Eis Teststrategie leeft weider. Mir kréie just eben iwwert déi do aus, mir vereinleiben am Fong geholl déi Testcapacitéit, déi elo iwwert dee Fuerschungsprojet gelaf ass. An där nächster Phas gëtt dat e Bestanddeel vun eiser normaler Teststrategie vun der Santé. An déi huet déi véier Achsen och elo schonn, wou mer, symptomatescher testen, wou mer kënne ganz schnell op kritesch Plaze goen, fir do flächendeckend ze testen an esou weider, och déi Saachen, déi mer elo maachen, wat mer elo konnten en place setze fir Leit, déi eeben déi Tester schnell brauchen aus engem bestëmmten Zweck, dat ass déi Flexibilitéit, déi mer eis domadder ginn. A mir kucken och elo natierlech iwwert de ganze Summer weider mat där neier Begebenheet, mat enger usteigender Zuel un Infektiounen, wat mer méi schnell kënne maachen. A mer wäerten och déi. Zäit ofdecken. Dat hate mer eigentlech net geplangt. Mir wollten wierklech déi heiten Zäiten huelen elo de Summer fir d'Evaluatioun ze maachen. Mir wäerten awer elo eng Zousazkontrakt nach maachen, ansoufern eis dat erlaabt ass juristesch, fir einfach elo eben e fléissende Maximum u Capacitéit ze hunn. Also d'Leit ginn awer ëmmer nach invitéiert, quasi iwwer den, okay. Déi zweet Fro, dat war e Sonndeg hat de Regierungsrot jo Spezialisten, Experten an esou invitéiert, fir eben e Point ze maachen, wou mer stinn. Wie war dat genee, deen do war an wat waren déi Haaptpunkten? Et ass u sech ëm d'Modalisatioune gaangen, déi rezent Modalisatioune vun der Uni, dass mer déi gutt verstinn alleguerten. An hu mer och e Rapport gemat, eis Leit vun de Servicer waren do, fir och eng Kéier live, Vum Terrain ze erzielen, dat ass u sech dat, wat Dir an der Synthèse hei am Pressebriefing kritt, hu mir am Fong geholl en direct entgéint geholl, fir kënnen esou gutt wéi méiglech d'Lag anzeschätzen. Also och Zuelen aus de Spideeler an alles? Jo.
Jean-Marie Sertell, Eng kuerz Fro einfach nach eng Kéier zur Quarantän. Déi Leit, déi et net respektéieren, Privatleit, welch fir eng Strofe setzen déi sech aus? Dat ass eng Amende, déi ebe virgesinn gëtt, déi bis, elo hu ech just de Chiffer net auswenneg, mee déi geet bis 450 Euro. Leet mech awer elo net domadder fest, wann, dat wäert nach eng Kemoar preziséiert ginn, wann d'Gesetz dann an der Chamber ass, dass déi selwecht Amende administrative, déi, déi och virgesinn ass elo bei den, am, am Kader zum Beispill fir d'Sëtzpflicht an den, an de Bistroen, do ass jo och elo den Eenzelnen, dee strofbar gëtt, wa sech net dorunner hält. Dat ass keng aner, dat ass keng nei, dat ass déi selwecht Amende.
Mir woren e bësse agefélt, Peter Fest vum Lëtzebuerger Land. Dir hat de Pourcentage uginn vu Leit, déi beim Large Scale Testing positiv fonnt ginn an déi schonn a Quarantän gesat gi waren. Just aus Virwëtz, Wann déi schonn a Quarantän sinn, da kënne se awer bei de Large Scale Testing goen an d'Haus dofir verloossen, well et dann en Opruff ass vun de Large Scale Testing, jo, well ech hat mech gefrot, wéi déi dann kënnen entdeckt ginn, wa se doheem solle sëtzen. Also eigentlech net dësen der vill, déi eis da kontaktéieren, mee och eis mobil Equippen, déi bei d'Leit ginn, fir Tester ze maachen. Ech hu mer déi dote Fro nach net gestallt, muss ech éierlech soen. Ech weess, dass eebe Leit, wa se a Quarantän sinn, se kréien de Bréif, da mellen se sech bei eis, fir ze froen, wéi se dat solle maachen. Ob dat awer elo e Risiko ass, dat kéint ee vläicht nach vermierken, effektiv op den Invitatioune fir d'Leit drop opmierksam ze maachen, datt se se an esou engem Fall vläicht sollten uruffen. Datt, ech muss awer elo éierlech soen, deen doten Twist hat mer elo nach net duerchgeduet.
An dann war Der gëschter beim Debat an der Chamber vum Gesetz iwwer den Large-Scale-Testing vun engem Deputéierten gefrot ginn, vun der Oppositioun, wéi et ka sinn, datt Leit, déi hei en Test kruten, datt do dropsteet, den Test wier net accréditéiert. Dir hutt do net drop geäntwert, mee ech fannen déi Fro interessant. Jo dach, ech hunn haut de Moien drop geäntwert. Dat ass am Large Scale Testing gëtt iwwer de Pooling verfuer an dofir ass dat déi Formule, déi do drop ass. Mir hunn am Large Scale Testing, dat ass keen Diagnostest, dat heescht wann ee positiv ervir kënnt, gëtt ëmmer nach en aneren Test nogeschoss, fir wierklech d'Diagnos kënnen ze maachen an déi Formule huet domadder ze dinn. Déi fënnt ee just bei de Resultater ebe vum Large Scale Testing. D'accord.
Merci.
Nach eng Kéier Aulner für rtl. Ech wollt nofroen, wéinst der Fro virdrun iwwer déi Diskussiounen, déi Der hutt mat den Dokteren, Wat ass dann do genee um Dësch? Also op Sione vu wéi vill Dokteren oder Personal schwätzt een do? Wéi eng Enveloppe? A wat sinn d'Knackpunkten, respektiv och Detailer, wou Der virdru gesot hutt, Giff nach em Detailer goen, wat gëtt do nach genau diskutéiert? Ma mir hunn, CNS ass amgaangen do e Schlëssel opzesetzen, dass mer iergendwou eng Linn dra kréien, dass dat wou mer eis eens sinn awer och ganz kloren Konsens ass, dat ass, dass den, doduerch dass mer an der Covid-Phas sinn an de Covid-Patient potenziell an all Struktur kann optauchen, dass wierklech Mehrauwand ass an dee si mer amgaangen ze standardiséieren, dass ee kann no enger nämmlechter Logik, soen ech elo mol, an deenen eenzelne Strukturen, kucken, wat dat fir si bedeit, also dass, jo, dat an enger éischter Phas hu mer de Besoin, e gemeinsamt Verständnis, wat de Besoin ass, an elo si mer am gaangen, de Schlëssel ze definéieren, no deem dee Mehraufwand da quantifiéiert ka ginn. An. A wéi kënnt Der da da méi Dokteren? Wou, wou giff Der elo kuerzfristeg méi Doktere fannen, zum Beispill, wann der méi gebraucht sinn? Giff der do Spezialisten huelen fir Generalistenaarbecht ze maachen oder wéi muss ee sech dat virstellen? Ech mengen dat ass un all Spidol, se hu jo och Leit déi se kënnen, ech mengen et geet an éischter Linn drëm ze definéieren wéivill méi Enveloppe si kréien. Mir ginn hinnen jo net Leit, mee et geet ëm e Finanzéierungsschlëssel wou ee seet wéivill kritt der do bäi. Ech mengen do ass och nach Potenzial fir Leit Tâchen erop ze setzen zum Beispill, respektiv Neiastellungen ze maachen, mee do muss, ech mengen do gesäit jo jiddweree bei sech wou seng Besoinen si, wou en drun ass. Dat ass eng Aarbecht, déi intern an de Spideeler gemat gëtt, wou si eben d'Besoinen eraginn a wou mir probéieren, eng uniform, jo, eng uniform Herangehensweis opzestellen, wéi mer dat quantifiéieren an da finanzéieren. Scho e bëssen eng komplex Geschicht, awer mir kommen awer do ganz gutt virun. Dir hat gëschter an der Chamber, wat, ech kommen nach eng Kéier just op den Tracing zréck, D'Piratepartei, mengen ech war et, déi gesot hat, et wär eng Bankrotterklärung. Et war och vläicht op de soziale Réseauen. Dir waart e bësse rosen doriwwer. Dat wär absolut net richteg. Waart Dir da elo rosen, datt de Jean-Claude Schmit, de Santésdirekter, gesot hat, iwwerhaupt déi Woch virdrun, datt ee mam Tracing un de Limitte géing kommen? Waart Dir rose mat him? Nee, schonn net rosen, ech hu mer Suerge gemat. Ech weess, dass mäi Service ass op der Fälsch. Generell si keng einfach Zäiten an natierlech hu mer eis alleguerte Suerge gemat. A wéi gesot, déi Deeg, wou dat doten och war, dat ware grad déi Deeg, wou mer och selwer net woussten. Och mir hu keng Glaskugel an ech kann Iech soen, wann bemol Zuele vun 40, 60, 80, ech menke 160 sinn, do mécht ee sech am Service Suergen. An ech kann och ganz, ganz gutt novollzéien, dass de responsabelen Direkter do, Och Momenter huet, wou en seet, mäi Gott, elo packe mer dat net méi. An dat, nee, do sinn ech net rosen dowéinst. Dass en dat ëffentlech gesot huet, jo. Ech war gëschter, effektiv hunn ech et rektifiéiert, well ech hunn am Fong kloer gestallt, dass mer effektiv mam Kapp am Guidon waren, opgestockt hunn an elo nees am Grëff hunn. An dat war sécherlech keng Faillite-Erklärung, et war just en oppene Récit vun deem, wéi et ofgelaf ass a wou mer haut stinn. An haut ass dat éischter berouegend an ech mengen, dass Souwuel de Jean-Claude Schmit wéi ech dat haut elo mat manner Suerg gesi wéi mer dat virun enger Woch gesinn hunn. Mee ech mengen, dofir brauch een sech och net ze verstoppen. Mir hunn ons sécher Suerge gemaat an ech menge pour cause och. Dat si Situatiounen, déi een einfach och muss verdauen a verschaffen. An zwee Deeg dono ass een ëmmer da méi schlau a méi berouegt och, wann ee gesäit, dass et awer gaangen ass. Mee. Dir hutt haut net gesot, ech soll dat net an der Ëffentlechkeet soen, vläicht well dat vläicht ze vill Angscht géif verbreeden, och wann Der Iech selwer och Suerge gemaat hutt. Ech beschullmeisteren hien eigentlech net. Mir funktionéieren net esou zesummen. Merci.
Rae Kuhn vum Radio Nukumäer 7, Lëtzebuerg engagéiert sech jo och an der EU-Initiativ, fir zesummen Impfstoffer ze kafen. Wou ass een do drun? Do mer ons Besoinen eraginn. Mir maachen do mat a mir hoffen natierlech, datt mer och iwwert dee Wee le moment venu dann déi néideg Quantitéite kënne kréien. Dat ass eppes, wou all Länner sech Suerge maachen a mer natierlech och frou sinn, fir dann als Europa zesumme kënnen do ze handelen an iwwert dee Wee approvisionnéiert kënne ginn. Mee do gëtt nach keen neie Point, dee gemaach gouf? Nee.
Ähm, eng Kéier Marc fir de Quotidien. Ähm, lescht Woch, no der, nodeems Der déi Quart mat de Kantonen verëffentlecht hat, gouf et jo scho erëm Kritik op allen Niveauen. Bleift Der dobäi, datt déi Quart do all Woch verëffentlecht gëtt, oder sinn do Saachen affinéiert ginn. Wat ass do déi nächst, wéi ass do Är Strategie fir d'Suite? Nee, déi misst Der lo an de Grapp kréien. Déi gëtt all Woch eben op Kanton-Niveau vun eis verëffentlecht. Jo. Gutt. Merci.